Ari nos a bai kombersando ku Margie i tambe Wilma, pero wa, mi sa kon yana na Kòrsou, boso nan ta hendenan di jeito, oke men? No bisa mi bon tardi, oke? Na konteo di tres boso mester bisanan bon tardi huntu, bon? Tres, dos, uno i. Bon tardi! Hey, William! Así niño! Asina nos ta llama nan bon menina, nan ta llama boso tambe un feliz tarde. Laga mi llama boso welcome, welcome na XFM. Sigur un di estudionan mas moderno di Aruba. Um, sigur un placer pa tin boso akinan. Kon bai boso pasa e weekend akinan na Aruba of ta awe boso yega? Kontami. No, mare nos por a pasa e weekend. Ke me wara, boso no a logra mira e fak? No. No. Pero ma wake online. Sikiera. Sikiera. Bai ke Pero pasa? e- e- eta- eta- si, eta si mas difícil. si bo- Pero Margie, bai yega di a mira, um, bai i pasa fak el akinan na Aruba? Si, Y casi tur evento di carnaval mama a cuminda Aruba. Sí? Sí. Y con abo lo comparé con para cu Curaçao? Ki abo ta bisa ta diferencia entre ora bo mira Aruba, paso atrobe tu dos tin eshe tu dushi, pero kico ta diferencia di Aruba cu Curaçao? Pa mi logicamente ta e musica. Sí? E musica y pa mi cu ta esey ta loke mi gusta, e diferencia que men di despues di experencia nos carnaval un siman carga di tumba, Bo bin experencia, ami gusta bin e dja e djadomingo, ma mi sa final, mi ta experenciele, anto ora mi ta bai Corsou, haya e dja marchi Corsou ta ami ke men di best Marchi di despedida ke men ta haya un di cada banda. Sí. Wilma, abo abo tambe ki bin pasé na Aruba? No, mi no a bin nunca, pero dja sabe nos ta tin apertura di carnaval tambe. Sí. Ke men di nos mester support esei tambe. Nos, Nos, no a keda claro. Corsou a sese. Claro, mester mester support na cas tambe, no? Claro ku si. Pero leu leu ta dushi pa bin mira kon Aruba tambe ta hasi. Am pero it sei de parti dushi na nos carnaval am y tin un de cosnan un de generonan cu mi ta mira cu tur dos isla ta ta comparti te parti tumba no e te tumba cu tur hende ta gusta e weekend pasha Icons tabata na Aruba Sí. cu ta tin un acogida masha grandi no ora cu bo mira cu u tras di un banda di Corsou pasobra atrobe aki nan Aruba nos ta bisa ey ami tin mi banda pero un banda di Corsou a bin Aruba I a sorprende mi mira cuanto hende bai tras di Aikens pa bai de Rood Fire, pa baila loke ta bira e e tumba ke men ta demostra bo ku nos Rubianonan tin interes tambe den e sous di Kòrsou. Pasei mes nos tei tambe. E pasei mes nan tei e bo konta mi nos ta kla pa kombersá am sigur am ya ta mi miti ku bisa un felis aña nobo pa bosnan spera tur e kosnan ku ta bini na kaminda pa Kòrsou ta grandi i eksitoso pero ban i den mes Kiko tur nos tin pa Kòrsou den e próksimo lunanan? Nos tin hopi kos, p'esei mes nos ta ei, di manera bo a bisa, e interkambio entre e islanan aki sigur ta algu hopi grei, i p'esei mes nos ta ei, pasobra nos ke mira mas yendenan di Aruba na Kòrsou durante e temporada di Festival di Tumba, di Karnaval, pero pa resto di e aña. Naturalmente awe nos tin Giovani huntu ku nos ku ta bai duna nos tur e informashon di Tumba, pero mi ke bisa sigur algu ku. No sé nan di Aruba gusta ta manera mas splica hoy e jamar di despedida seca nos na Corsou e esey sigur ta algo hopi grey si bo tin e oportunidad pa haci'e dicon no despues di disfruta di carnaval bo ta bin bay dja luna bo ta bia bin Corsou y bo ta sigui celebra aki nan Aruba nos ta bisa kita e wayaba dja luna y bin e dja mars bo ta bin anto bo ta sigui disfruta anto e aña aki tambe nos tin.

Esaki a hopi biaha ta tin un kosto na dje of kon esaki ta bai? Sí, pero naturalmente si hendenan ku ta bisa nan di partisipá un dia so, ta haña un preis spesial. Esei ta kada grupo ta regla nan mes, pero sigur último tempu tin hopi interes pa e parti ei. Ke men di sigur e invitashon ta bai si bo ta bisa nos bo ke extènd bo kàrnaval experience, bo tin e oportunidat di bin djamars tambe. Awor mi ta kortá bo, no. Awor mi ta benta un idea riba mesa, por ta boso ta hurry boso ta manda invitá mi, sí, no. Imaginá boso traha un grupo pa marchi despedida speshalmente pa nos rubianonan. Pone un buleria, pone un tsunami, pone. Buleria t'ei. Buleria t'ei, sí, buleria t'ei. Pone un tsunami riba kaya i nos rubianonan ta bula bin. Djis pensa idea, pero kòrda riba mi despues. Pero manda bus kami sí, no? Pero nos no ta forma un grupo pa rubiano so. Nos ta forma un grupo pa rubiano join nos yuko shòk. Claro, esei ta hasi madú shi. Caminda bota, ma es que nos tin, nos tin e mesun, e mesun cultura, pero tin su diferencianan. Pero e dushi ta ora bo ta combina dos diferente cultura, no? Um, combina, atrobe tur hente tinan mesun style di haci cosnan, musica, tu go, pero ora cu bo um, combina nan ta haci e dushi, no? Pa bo comparti cultura cu otro. Ke mene ori nos ta preparando pa tambe Festival di Tumba, cu ta un bon bishita. Um, con e preparacionnan besey ta bayendo? Sowieso mi ta laga Giovanni bai riba su festival di tumba, pero loke si mi por bisa ta ku e djabier, henter siman nos anto welkom naturalmente, pero e djabièrnè estadistikamente nos tin prueba ku djabièrnè e kantidat di bishitantenan di Aruba ku nos haña ta subi, pasobra naturalmente yori bo tin e gran final, e mihó tumbanan ta presentá, anto yori bo ta haña ku nos bishitantenan di Aruba ta bina kantidat i nos ta kontentu. Mester. Ora bo ta kana, Giovanni tambe por duna di esei, Wilma tambe, ku bo ta kana den fèstival senter. Sigur den red carpet bo ta keda mira bo ta mane tin ora bo ta mane bo unda bo ta na Kòrsou of na Aruba di tantu hende di Aruba ku bo ta haña No, di bèrdat no. den festival di tumbe si. I esei ta demostrá boso hopi. Bo sa ku aki nan na Aruba ta tin un temporada unda ku lastimamente poko poko nos tumba ta ta bai atras no. Nos soca tabata ainda bo por mira ku tòg soca tin su advantage un tiki pero mirando nos tin ku mira nos historia tambe no kon karnaval a kuminsá. Pero un poko poko nos tumba kuminsá bai un tiki atras. Kèmen a p'esei mi tin ku aplodí Dern i tambe Fulé, organisashon di sma ku hasi un tremendo trabou di biba esaki bèk, biba esaki último. Manera mi a menshoná un ratu pasá, nos por a mira un tumba festival na Aruba yen yen. Kèmen e amor pa tumba ta bibando bèk, e e ánimo pa tumba ta e mas i mas grandi i sigur e ánimo pa mira esun na Kòrsou ta hopi mas grandi tambe pasobra ta fásilmente e e festival di tumba mas grandi di Karibe, no? Heri nos ta kla pa kombersá huntu ku Jovani di parti Amak. Jovani, bon biní na Aruba, bon biní na XFM. Kon ta bayao e riba dje luna aki? Tarek, danki. Danki pa e portunidat. Great di ta presente akinan i bo sa skuchando bo, papia hoy. Ta un lucha ku nos a bin ta hiba di hopi aña pa integrá kulturalmente i di. Pueblo pa pueblo a bisei ku otro, pasobra ma nos e úniko islanan den Karibe i na mundu ku ta papia mes idioma, e aksento por kambia un tiki. I esei ta masha nada, no? E aksento por kambia un tiki, pero nos ta komprondé otro. Klaru. Esei ta importante. Ta un oko ui so tin, kla. Eksaktamente. Pero, pero, biniendo bèk pa loke trata Festival di Tumba, hopi trabou, hopi preparashon, i nos ta kla pasobra dia binti seis awor, Ta bai tin e inscripcion. Okay. Caminda um, tur esan cu ta participa lo bai indica cu nan lo tu mei e aña aquí. Y mi tengo vista cu for de Aruba a confirma bulería acaba mm -hmm. cu tres o cuatro participantes. Y, pa, y tur tin corona. Minsa. Y nan a mi pa visa. A mi no sa. No sa mi recién a mi di lo que te confirmación cu nan a duna tambe. A nos por mira un shendel guman atrobe mi no ta bisa corona mester ta na Corsou per cada uno tin nan corona. Ok, masha bon mes. Esey ta berdad te ori. Bo comprende? Pero si tin mas rubiano cu ke participa nan ta liber. Si. Ami ta conseha nan acerca agrupacionnan musical na Corsou, yega na un acuerdo y bin participa den e festival y tumba di mas grandi na mundo. Master, libera e festivalito mas grei. Loke mi ta mi ta admira i mi ta enjoy ta e di e di inskripshon nan no ta yega den un outo baha bin inskribí. Lo inter un show tin. Un show tin. Un show. Mi ta wata bin riba chopper, riba scooter, riba. Ora mi ta wak e ta ke saki ta e e kaminda por ehempel i mi ta hesei diferente. Por ehempel aki nan Aruba nos no tin hesei. Nos nos ta mas oke bin inskribí oke ma bai, por hasi un entrevista bai. Pero e show dilanti i esei ta atraende no pa bin mira. Bi, ta tin un aña un guy kere bin ku helicoptero. Ken? E aña permit. Awor mi ta kawé ta ken? Di civil aviation, e aña permit. Pero no, bo sa, nan ta pensa e kosnan di mas extravagante ku ta hala atenshon. I esei a hasi e evento aki úniko den su sort. Úniko. Bo komprende? Dus asina ei, kere mi, ora ku e festival aki. Kuminsá ku su inskripshon i tur e kos a kuminsá drai, entrega di letra, ta esta e kompositornan por manda un grabashon di dos minüt kaminda nan ta duna un splikashon den hurado di nan tumba. Wow! Sí. No, Asina leu, no, no ta. sa bai asina leu, no. Pasobra, por ehèmpel, bo ta mira un kos kibí, bo no ta komprendé unda el a bai. Pero ke duna un splikashon di dos minüt. E hurato ta insá adelantá. Ok, ok. Esaki ta inspirashon. Esaki ta kos no. Wow. Bo kompren? Uh, banda dje sei, um, nos areglonan tambe a develop, desaroyá asina bon kompará ku Djesnuebe Shete Uno, ku e promé festival i tuma ku awor aki, sinkuenta i dos aña despues, ta di dia di anochi. Master. Bo kompren? Pasobra bo tin tur e gayanan ku a bai konservatorio, bin bèk, a duna nan aportenan, konosementu, Un aña nos tabata tin di Felice Moria, Hilbert Cruz como hurado. Serio? Nice. Sí, nos a tine como hurado di arreglo de Festival di Tumba. Dus pa bo, pa mostra bo con nos ke haci e intercambio entre e islanan toch mas uní cu otro. No, esei ta siña super great, ta trobe hopi biaha nan ta nan ta participa aki na Aruba y despues nan ta bisa ok, nos ke bai Corsou. So y nan nos a sinti nos ta Dal un un stage diferente. Nos a yegi mira am Jurek Salomon tambe bai, Rocko, Budi, awo Bu, Budi ta nos ta di nos etake ta bai no no broer. No, si si Gumi el a el a nacionalisa pues no. Si si. Si Gumi el a nacionalisa. Tende tende tende. No pero nos por mira mas di nos am artistanan local tambe a bai Corsou y tambe. E ta ki, i nami ta bin bek na e parti di comparti cultura, Um, no? um, tem ik gezegd, Quincy Hasham también aquí participa. Quincy, correcto. Um, Wa gana, ela gana prijs ku Pancha Yera, no? Ela gana prijs, oké. Si, si, si, si, si. Anto, anto, eh, kon yo mira ke, eh, eh, rapper di Bosain, Barba? Um, Ah, ta Niro. Ataniro. Ah, Taniro, legend, Ela oh, bai si. ku, ela, ela bai ku Bita Kuetur, no? Sí, sí, sí. Eso tumba yama. Mi ta kue tur. Tur mi ta kue. Imagina, pero si ta parti nan grade. Awo, um, después di dia di inscripción, um, kita e, cuata e dia nan di prefinal? Sí. Um, nos tin prefinal tres dia, tres, cuatro cu cinco. O sea, ta e dia nan kami nan ta presenta, cin, um, dia cinco anochi ta saca e finalista nan, e trinta finalista nan, dia seis, Lo tin presentashon di Manter Corona, sakamentu di orden di aparishon, i ègel tambe ta un henter un happening. Tin e dia ei, i dia shete nos tin e gran final. Dia shete, aki nan Aruba di Kai Shisoka ta bira dia ocho. Dia ocho, un dia despues. Ke men super gay ta wou konta ke preparashon den e parti ku aña pasá kuantu partisipante ta tin. Ta premirá tin mas den aña aki. Kon esaki ta? Si, bo sa mi tin ku bisa ku e interes tei kaba dor dor ku. Nos ta bai un stap mas dilanti komo organisashon. Nos sa ku tin falta di supladó, trompèt ku trombon na Kòrsou. Nos a disidí ku fai aña pasá nos ta paga un pul di supladó binfe Venezuela, trompèt ku trombon. E aña aki nos a sido tiki mas fásil ku e bandanan, aña ke nos bisa nan den kolektivo, nan ta paga nos bèk pasashi ku estadia. Nos ta tuma esei pa nos, pa nan no tin gastu ei. Nice. Anterior ei, um, den e, no dice, un pre-inscripcion cu no ta, no tin balido, ya me haya seis tumba caba, dus a cuater banda bisa mi cu nan mi se e refuerzonan. Wow. Dus asina ei nos ta bai, mi, mi, mi, mi sa, dus e bandanan cu ta mas chikitu y cu no por conta cu un seccion di bras. fuerte, nan ta bai haña un sekshon di bras super fuerte pa nan kompetí ku e grandinan tambe. No, super, mi tin ku mi tin ku felisitá bo persona, e tim kompleto pa hasis ei, pa asina dunu man, no? Boso ta dunu man na e bandanan aki. Pasobra ami no ta músiko, úniko ku mi por hasi ta. Play muziek, esei mi ta hasi den radio, pero e ta, am, bo por mira tambe ku atrobe, esaki nan ta kosto, no? Un trompetista, nan trombonista, Exactamente, nan ta, exactamente. i nan no ta kobre barata, mirando atrobe, e ta un trabou pa nan. sí. Ke men, i tin ora esaki por kai pisá riba e kartera di e, e banda ku bo pone ku por ta e partisipashon ta bira un tiki difísil. O sea, antes bo tabata haya un guy so, tabata toca den 15 tumba, na Modi Papia. Pero awa en dia no por mas. Pasobra unu, e ensayonan ta, no ta koinsidí ku otro, e ta keda ensayá serka bo, ami ta sinta ward'é, ami no por ensayá, òf kompletu, pasobra mi falta mi primera trompeta. No, den e pool, e pool system ku nos tin aki, tur hende ta haña un schedule di ensayo. Bo ensaya di shete pa, shete pa nuebe, shete pa nuebe. Half tin, e guy ta otro kaminda. Wow! Bo a komprendé? Nice! Pa nos make sure ku tur, tur tumba. For di esun dje banda di mas chikitu. Tesu di mas grandi ta AOK na quality of music. Super nice. E otro bay tin um, pay per view otro bay persona sí. no ta logra bay Corsou. Sí, sí. Un, un cos mi digo bisa, por ejemplo, si bo te interesa pa bay festival di tumba na Corsou, acerca Maduro Travel. Ok. Ato nan atra paquete lan. E nan mi kera bay deswe. Sí. Nan kera tra, nan atra paquete lan sumamente toevallig ma mira e, e prome draft di e, um, e poster. Sumamente interesante pa esnan ku ke bay mira festival di tumba. Ke do par dia na Kòrsou i i e style di busje kòm so no dus bai bin bèk. Mesun ora nan ta trahando ku Divi kuma komprendé ku ta ekspandiendo tòg mas buelo pa e e fin di siman ei di modo ku tur hende por bai tòg bai bin bèk. No klaro pues esei ta siman di demanda no tur hende ke bula bai Kòrsou a mi mes konosé hopi hende ku ta papiando kaba bisa ei Nos a ser un gang, esei esei te esei te trend kinan. Nos a ser un gang ban festival di tumba. Awo eh, eh, Awo e chasabra, Aha. nos tambe te bin Aruba, no? Sí? Claro toch, dia ocho. Boso ta bin pa kai si soka. Claro, no. Mestero. Claro, no. Awo, awo prome kumi bai nan un Awo bosa, pregunta. bosa compara e pesa ma toca de kai su soco, no? Esei mi kere bai. Oh, ah, oh, mo ba. Oh, bo- Wara, wara, bo- wara, bo- wara. kere, no? Un bemi di ku paga bo, Mike, no? Un bemi di ku paga Ay, bo, Dios. sobra bo to kita tu mi pregunta, no. Sina, no. Pero, aha, ban. Y mi ta bo ta un bon persona pa mi puntra pasobra bo a forma parti di e festival na Aruba, bo ta parti di e organisacion di Corsou. Am, si bo mester mira nos Aruba KIC Soca Monarch na Aruba, comparé cu am Tumba, am, kico bo opinion ta? Con bo ta sinti cu am, nos por mehora of kico nos tin bon? Kico bo comparacion? Wak, cada isla tin su cos. Tin su cos, si. Tin su, cada isla tin su cos. Nos bind'e bisa bo di Aruba ta bon, di Aruba ta malu, di Corsou ta bon, di Corsou ta malu. Pero, kada kos tin espasio pa mehorashon. Klaru, semper. Anto, anto e wil, e wil no tin wòrdu invita, inventá e tei kaba. No si ku hasi uso di e wil i mira eksperensianan di otronan i i puntra, kòmbersá ta yuda kon pa sigui bai dilanti. Klaru. E nèchi bisa? Nèchi bisa, polítikamente bisa. No, hasi ta hopi bon. E parti, bang bèk na e parti P2A.

Cu lo mi kie bin bek riba dje aki dos minuto el biji scabi Ora bo cabi busqué. Mientras tanto, mi ta bai back papi cu Wilma cu Margie. Um, e party paketenan, mi ta kere boso tin mas informacion di esaki tambe. Um, preparando pe weekend aki, boso a haci esfuerzo tambe pa cera paketenan cu hotel, cu vuelo, cu esaki nan a den hunto? Sí, si bo check cu bo agencia di viaje, manera okay. Giovanni a bisa, bo agencia di viaje preferí, nan tin e mihó paketenan y mayoría di nan ta traha un pakete, mi a bisa, Customize segun bo necesidadnan di bo congran di bo gang of con chi di bo greng ta anto ora y nan ta traha algo segun bo kenda e lugar cu bo ke keda anto sigur ora bo bini bo ta haci un experiencia total pasobra nos sa cu ora bosnan bini bosnan ke pasa e truki pan bosnan ke si no por faya no por faya. No sin truki pan pero e truki pan nan di Corso tin cos cuneo tin cos cuneo por ta te meu Te meun batata, meun carni pero mi no sao. Tin cosa ta sao y tin cosa ta sao otro. E tin cosa ta ta diferente con e. Awo ban bisa tin algun hende ta bayendo um Corsou preparando pa bay. Claro anochi ta ta ta vast tin cu bay um tuma festival pero den dia kico boso lo aconseha nos Robianonan. Hasi pa tin un mihó eksperensia na Kòrsou, aktividatnan, restorantnan. Ban papia di esei un ratu. Wèl, nos tin awor aki, nos nos tin ku kaña ku Kòrsou awor ke ta den un boom di tantu diferente kamber. Ora bo bai tin diferente konstrukshon, kosnan nobo. Pero sigur bo bishita Curacao dot com bo ta haña, tin un sekshon kaminda bo ta yena manera bo bo preferensianan. Anto mester manera tra un idea pa bo di kico bo por haci, pero sigur cosnan manera nos tin awor aki un Huffy Mango ta un experiencia totalmente diferente den naturalesa, ta mester despues di henter un siman di tumba bo tende tumba bo lanta den dia bo bay cana den Huffy Mango bo ta relaha bo ta conecta cu naturalesa, kere mi ta algo nan tin nan restaurant tambe cu Naturalmente mango ta e bo a bisa fruta ku ta drai rònt den. Ku ta mas den e ingredientenan. Master, nice. Pues sigur ta algu bo ta subi nan tin un kaminda ku bo e yama algu di heaven ku bo ta bai te ariba bo tin ku subi pari trapi pero e bista ora bo yega ei riba nan ta total ora bo bin abou bo por disfrutá di e restoran kiba esei ta un di nan ku bo ta bisa wou ta algu nobo awor aki ku sigur ta hopi great ku bo por. Si mi no atendi di nan no a mi no atendi di nan i depòs mi ta wende ok. Am nos scuchando actividadnan nobo cu ta great pa pronto ora nos bishita Curaçao mester pa wak. Sí, naturalmente semper un caminata den Willemstad punda cu otra banda no por faya. Is ey nos Rubianonan ta bon den tje cabo. Pasa, bo ta bay sey, bo ta dal bo batito of bo ta cumpra bo cuminda crioyo den plaza cu ta keda algo pa mi ta sumamente tradicional pero nos tin e diferente cosa nos playanan nos tin. Nos diferente sea aquarium, beach club, awor aki si. Si, korekto. Si, nos tin, es un nobo y ta hopi great. Si, Mondi tambe awor aki ta unu sumamente great. Banda di un hotel tambe nobo, ke men di e área, ke men, e tin e vibe, como mi bisa, e Ibiza vibe, e tin, si, e tin. E área di mambo. Tambe área di Mambo último nos a bishitá ku ta birando mas grandi. Área di yantil. No master. Ke men tin tur rason pa bishitá Kòrsou. Anto promé ku bo bandoná Kòrsou a pasa kumer bo kos dushi an. Sí, mester no. Mester ku un bin kas mangba asina a ta rapia kumi. Ta kòrda den. Mester mi bin kas mangba ashi. Bo kos dushi an di Kòrsou no? Tin talaira, pansei ku koko. Ku kada. I nos rubiano no mi ta mi ta. Atrobe nos rubian tin ora tin e mesun cos nan ta haci mes co ora e yu y Corsou nan bin Aruba nan tin laga mi splica boso algo ora e yu y Corsou nan bin tin un luga cu nan tur ta cumpra paña mi sa si boso sa coe ta Zara ma topa nan awey den si den Zara si ey ta nan luga mes co ora nos bay nos ta bin nos ta bay am coe mi atrobe am nos tur marshe nos tur ta bay come ey ta y nan rubian no nan ta bay. Ora nan yu i Corsou nan bin nan ta bai di Zara. Mi ta topa nan den caña. Pero ban bek un rato, mi ta kere manda un mas cu dos minut, mi brother. Claro, no, pero mi ta tende den un minut i mei. No, no, sorry, trinta secondo. Ban pienso. Oké, no. Pa bo wak tumba ribi pay-per-view bo tin cu download nos tumba app. Dus Oké. sea via Apple Store, App Store of Google Play. I bo ta haña tur e informacion. E ta costa nos beinti nuebe florin. Bo ta pag'é, bo ta wak bo tumba riba e plataforma cu bo ke. Master amo. Ri sigur Giovanni mi ta bai dunaba e oportunidad pa invita tur e Rubianonan scuchando, am scuchando XFM por cierto, invita nan pa nan tei. Am am bisa nan e fecha atrobe, paso nos Rubianos tin ora sa lubida, no? Co corda nan e fecha, bisa nan check trimpan paso ta temporada cu e pasashi nan ta bai mane loco. Ke mi invita nan pa tei y bin am asisti na e gran festival di tumba. Si. Bon, mediante esaki mi ker a haci un apelacion na abo cu tin gana di bai Curaçao e Fin di siman di seis, shete, ocho di febuari, wak final di festival di tumba, buska bo pakete. Yama Maduro Travel Trempan, nan ta trahando ku Divi, kemey bo sa ku lo tin espasio, tin avion, buska bo pakete, e ta atraktivo, ey, bula bin Kòrsou, disfrutá, paso ocho anochi bo mester ta bèk na Aruba pa bo wak final di kai sou. Esei e master nan bo. Awo sigur Margie y Wilma mi ta duna boso e oportunidad tambe pa invita nan pa bin bishita Kòrsou en general. Ke boso bin un rato no solamente pa tuma pero disfruta di tur e restauranten, actividadnan, hof y mangu kuma Gaby tende un rato pa sa. Ami sigur pasa Marchi mane boso lo haci tog. Ami ke men invita nan pa nan por tei na Kòrsou y no solamente. No solamente festival di tumba, pero awor aña binti binti e sinku abri, tin hopi festival, ami ta loko pa sa, tin par di tin par di mi sa ku konsiertonan, par di nòmbernan di festivalnan ku sa tin, ku mi ta wardando ki dia e line-upnan ta sali, pero invitá nos pueblo di Aruba pa bishitá Kòrsou. Sigur e invitashon ta ebe, si nos a bin tambe, mi ke ademas di nos a papia di karnaval, nos a papia di festival di tumba, pero pa nos amigunan di drag race, a mi mi kurason ta bati pa drag race, nos amigunan di Aruba sa tambe, nos ta bai tin kompetensha di fever den mart, karetanan grandi den aprel, nos tin Curaçao Blue Seas Festival, si, si ta mas di mei, di aprel si.

Sí. Ome, sí semper m'ha admirá e manera di sè tòpinan. Bo ta bira Sí. kara pa sùit, mira algu e bam ayo, bium, Sí. bira pa nòrti, bo No ta tin wak otro. silencio niun ora. E kos ta un Master. tra i otro. Ken bo tin esun di Carnaval, e Jumpin, Hake Jumpin, pero bo tin e Hake Summer Festival tambe. Manera e nòmber mes ta bisa, mas den zomer nos tin, i naturalmente un kos ku nos no por keda sin menshoná, ku ya ta konfirmá, E Curaçao North Sea Jazz Festival. Esei ta sigur tambe ta un kos ku e rubiannan gusta bai mira. Si. Awo Wilma a invitá nan. Nos no mester lubidá tampoko anto algu ku mi kere marká ta ku nos a kuminsá aña pasá ku un festival di tèkno music. Ok. Esei ta un gremio apart manera nos tur ta, no ta tur hende. E tin un niche grup kuné, no? Esakto. E aña akí a ta bai ta di promé te kuater di mei. E ta un grupo bastante renombrá na Colombia ta bin organis'é na Kòrsou. Nice. Dus p'esei tambe mi ke invitá e rubianonan pa bin join nos. Ta tres dia di fiesta, un wikènt di fiesta kompleto. Master. Anto nos no lubidá tampoko ku den mei nos tin Legends. Tournament caminda nos tin varios por ehempel di Brasil, nos tin di Colombia, nos tin di Argentina, di Hulanda. Esey tambe ta un evento cu ta sumamente pushy pa esnan cu ta gusta futbol dan. Super! Dus bo por combina, pasobra ta cuminsa net despues di e Techno Festival, tambe bo por combina anto asi e siman un tiki mas largo. Anto a bin enjoy cu nos. Lo ke esei so, pero tur sobra eventonan ku nos ta bai tin durante e aña nos ta primintí ku esaki nos ta nos último, nos promé ni último bishita p'e aña akí. Nos lo bin mas meimei di aña atrobe pa rekordá bosan e lokenan nos ta bai tin despues. I kual ke lugá nobo, kual ke evento nobo ku bon bisa konfirmá tushu ne nos ta agregá nan e itinerario. Nos ta keda pendiente p'esei. Nan a sigur sa ku boso semper ta bon biní den programa tambe kinan na XFM. Kemi masha masha danki pa pasa esei kamiao i sigur Giovanni ta ami di parti Max sigur masha masha danki exito den e proximo dianan i ku sigur nos Rubianonan por bin gosa baila dushi tumba na Corsou. Thank you thank you i Angunza sigui traha riba bo curriculum. Thank you masha masha danki awo wara wara boso bisa bon tarde wori awo mi ke boso bisa ayo huntu pero awo Giovanni bo ta ami ta kaya den awo ok.

Pero tur hende ta hòlè djaki tur banda Bo ta kòrda Bai prepará bo pasobra nos ta bai Kòrsou Pa festival di tumba E festival di tumba mas grandi di Karibe Ei mi ta bai pone un bia mas Aki ta Adje Tei Ku sigur te kuminsá a mester por bai defendé su korona no E tin ku bai defendé su korona Sigur preparando pa festival di tumba Binti binti sinku añanan na Kòrsou.